G1 Solimakam i vito ra channel G1 Solimakam i vito ra presenter Professor Matlayela yena vona kwala hi lo pfampfa kwala eh, muhumelerisi wa hina na vona va kona eh, Professor Matlayela xewetani vahlaleri va hina Tawuxeweta mamuka usina ulumi wexindhawu
ya swa khenseka swinene um professor ni byeleni la swi kona ku munhu loko mi kuma ku a nga na laki yena hi ku yena um swilo swa yena swi fambi a ta ka n'wina a fika ku n'wi kombela ku cheliwa laki Swi- ma kota ku n'wi pfulela tindlela ya swa koteka okay vanhu vo tala u kuma vhelo swa ku laki a yi kona mm. van'wani laki va nayo mm. so va pfala mm. i swa vuloyi swi kona and then hina hi na mirhi mara before i va nyika mirhi ya lucky i va tihlolo i va fona i va byela timhaka ta vona and then hi heta ke hi laha yi ta kota ku va nyika murhi wa ku hlamba wa ku susa badi and then loko badi ya vona yi suka yi ta va nyika mirhi ya ku fambisana na mikwembu ya vona ya laki na mikwembu ya vona min'wana mikwembu a yi lavi mirhi ya ku fana na swiharhi swo hambanahambana swa ku fana na eh, na tilayoni na swin'wana na swin'wana na tinyoka mikwembu yin'wana a yi lavi leswaku leswi lava leswi swa laki ya kaya swa na timbuti eh, swa khwatini vo ti eh, ti timbhala na tin'wana na tin'wana mm. so i kota ku hlanganisa mili leyi and then i mu nyika yona se u ta sungula ku va na laki mm. ya u humele u va ka mahlayelo swa twisiseka swinene yes loko va ku munhu u bohi xifula ya yeah.
uh, i yini xifula
xifula xi xi kotiwa ku mikisiwa hi vanhu va ku fana na hina okay ku na tin'anga ta ku loya straight ta ku hlanganisa mirhi yo biha ya ku loya so hi vona ke va kotaka ku teka mirhi leyi a ku fanele ya swi fula va hlanganisa se va ka ku ba n'wi khoma livoko va ku bile se va ka ku posela swifula xa ku ba and then va ka kota ku xi um xi siya laha wena wu famba koho se u ta xi kuma xi ta ku ba and then xifula i xilo xi fambisana na voko ra vuloyi mara hina vun'anga hi kota ku susa xifula ya e xa suka hi lero xi- m- vanhu va kota ku- ku ku kuma ku pfuneka va kota ku pfuneka va pfuneka vo tala e xi nga ku ba minenge xi nga ku ba livoko xi nga ku ba tihlo xi nga ba mulomo e mara swa swa pfuneka loko mi pfuna mi pfuna munhu eh, professor mi tirhisa vutivi bya n'wina kumbexana mi tirhisa tihlolo mina ndi n'anga le i tirhisaka tihlolo straight okay eh ni ba tihlolo straight se ni mi byela timhaka ta yena etihlolo mara na ku vona i i xifuva ti ma- va ta xitwa na ya Xona, i eh xifuva. i xifuva ya ni kota ku ni kota ku mi vona futhi mun'wani ka mona a nghena la ndzi n'wi vona leswaku o oh, lowu feliwe yi nhuna or lowu a nghenako a wu biwa yi yi khwiri eh, ya hi bi mara ku yena a swi vona u ri mina ni nga mm. fanele ni be tihlolo mbilu ya yena ni kota ku tshemba ku swa swa ku ni kumangangi Eh, ehe swa twisiseka swinene i swona vanhu van'wanyana loko va va vona tivhidiyo ta n'wina va vona tivhidiyo ta dr maxaka i swona va twa nga ku ma lwisana ya va tivana e tivana ngopfu eh i hanya swin'we okay i tirha swin'we i suka kaya swin'we ifamily
That is sad. ndi vona bava bava mashaka store ndi vitana bava tsongo Okay.
mani wa yena na mba- mamani wa pa- papa wa mina Eh. i vana va munhu so i vavatsongo i mungani

loyi a ni n'wi tivi hi xitsonga ni ta ku hi mina ni nga n'wi tisa misaveni
yeah hi n'wana wa buti wa mina loyi okay um hi tirha swin'we hi vunyanga um hi hanya swin'we hinkwaswo ni nga ku na mirhi loko yi famba na hina a ni ri ma ma tiva ku um nandzu lonkulu ku kurisa hi swinandzwana switsongo a hi swa ku hina hi ri tinyanga so swi vula ku a yi fambi tinyanga tin'wana ha famba ku ri hi va na matimba hi kula hi fana na hina hi kurisa hi van'wana hi famba swin'we loko yi famba vo Zambia Malawi hambi hi nga yi a hi wo ku ya fundiswa mina mm. ku na malaphelo man'wana u kuma ku hina laha um ha ma endla u kuma ku hi ndlela yin'we a ni ku fanisa va nga hlamusela hi xifula u kuma ku xifula lexi hi xi lapa hi ndlela yin'we mm. se ku fike munhu u kuma ku hi khale a ri na xifula hina ya huma na vamahlaya ya zambia malawi vo tanzania vo angola loko se ku fike munhu ku ri i na khombo i khale swa leswi nga lunghi hi teka murhi wa zambia wa angola wa malawi wa le kaya mozambiki wa mandawu wa mazulu hi hlanganisa hi nyika munhu luya swo swa yeswi hi tsutsuma hi xipidi so
ya um professor mi kumeka kwihi ni kumeka a kaya makweng Okay. zebediela hi kona ni tirhelaka kona swo tala hinkwaswo swa ku nyika vanhu mili leyo kwayo kwayo kwayo hinkwayo ya vakulu ya vatsongo mara tibranche ti kona a johannesburg saturday ni kona johannesburg hamaskrala i sunday um eh, surman change sport ya surman ku na bodo ya ku tsariwa um eh, professor matlhala i sunday yin'wana na yin'wana and then a polokwane wa vunharhu um building DJ Shopping Center kusuhana na Spa City Center uh, nomoro ya jarata 94 aliphala le iwa mune wa mune aliphala le kusuhana na molo wa phahladira i ndlela leyi ya ku ya markeng ku na bodo ya ku tsariwa professor matlhayela eh, a kaya wa vumbirhi wa vutlhanu